From Harare South District. Tisati tapinda mukati mechidzidzo chedu pamasikati ano, regai tiwane nguva yekunamata setsika yedu. Chinhu chakanaka kutanga takumbira simba raMwari zvikuru mukati mekudzidzwa kweshoko raMwari. Ngatinamatei. Mwari Baba vedu vanodikanwa vari kumusha wekumusoro kudenga, tinokutendai panguva yemasikati ano Mwari nemhaka yekuti muri pakati pedu. Takuvhura shoko renyu iro ramakafemera kubva pakutanga. Tinokumbira iko zvino kuti simba raMweya Mutsvene rive pakati pedu mukunzwisiswa kwaro nemukududzirwa kwaro, kuti kana imi Mwari muchinge masimudzirwa pamasikati ano, vazhinji vagokusarudzai, vagouya kwamuri vagozviwanira upenyu husingaperi. Chivai nesu, mutibatsire nevose vakateerera. Mwari ngavakomborerwe nekuzvipa nguva yakadai. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Pamasikati ano toda kuti tidzidze chimwe chezvidzidzo chanetsa mukati menyika chashaisa vanhu kunyange nemano yekuti vangaita sei. Toda kuti tidzidze pamusoro pemubvunzwo unobvunzwa naJobho kuna Job chapter 14. Jobho anobvunza mubvunzo pavhesi ya 10. Chakumbira muverengi weBhaibheri mhanyai pana Job chapter 14 tinzwe kuti Jobho ari kuti kudii. Vhesi ya 10. Vhesi ya 10. Asi munhu unofa asi munhu unofa akaparara hake. Zvino kwazvo munhu unorega kufema. Zvino kwazvo munhu haafemi. Zvino uripiko? Zvino uripiko? Ndoo mubvunzo wanetsa wa mukati menyika nhasi uri kubvunzwa naJob kare. Anobvunza iye kuti zvino munhu unofa Oparara hake. Zvino uripiko? Ndoda kuti mubvunzo uri kubvunzwa naJobhu pana chapter 14 vhesi ya 10 uri kubva panyaya yakatanga pana Genesis. Pana Genesis Mwari vachisika Adamu naEve vanoti pachapter 2 vhesi ya 17 hatichaiverengi vanotiwo Musadya muti uyu nemhaka yekuti musi wamuchaudya muchafa zvirokwazvo. Asi mukaenda pachapter 3 vhesi ya 4 yaGenesisi, Satani achitaura nemukadzi ari muchimiro chenyoka, anotie, Mukadya muti uyu hamufi zvirokwazvo. So toona kuti mubvunzo waJobhu uri pachapter 14 vhesi ya 10 yaJobhu uri kubva panyaya iyoyi. Jobhu ari kuti. Munhu atadza ari kufa, zvino munhu afa ari kuparara hake. Zvino uri piko? Ndomubvunzo wanetsa mukati mezvoti ndakada kuti ndi, ndibvunze nhasi ndiwana mhinduro dzodarika kana 20. Vamwe vanoti munhu anoenda kugena, vamwe vanoti anoenda kupegatori, vamwe vanoti anoenda ku, ano, anoenda kuparadhiso. Va- Vanhu vanotaura zvakawanda, ukaenda padzindufu ndopaunoona mhinduro dzakasiyana-siyana. Unoona vamwe vachitobhaibhisa munhu achinge afa, zvirimo here mushoko raMwari? Unoona vamwe vachitotaura panhamo kuti musati achema munomutadzisa kufamba zvakanaka, ndizvo here zvinodzisa Bhaibheri izvo? Anofamba achiindepi? Ndizvo here zviri mushoko raMwari? Nekuti Jobho ari kubvunza kuti panofa munhu unoparara, zvino kana achinge yaparara anoindepi? padzinharaunda vachitoparidza vamwe vane zvinzvimbo zvikuru vaitaura kuti izvozvi kutaura kwandiri kutoita munhu atoenda kudenga ndizvo here zviri mushoko ramwari regai nenguva pfupi timhanye mubhaibheri tinzwe kuti bhaibheri rinoti kudii handiye pana varoma chapter 2 vese 7 Roma chapter 2 verse ya Vese ya 7. 7 Vanotsvaka kubwinya nokukudzwa vanotsvaka kugwi- kubwinya nekukudzwa nokusafa nekusafa vachitsungirira pakuita zvakanaka vachitsungira kuita zvakanaka uchavapa upenyu husingaperi. Uchavapa- ndichoona kuti pfungwa yandiri kuda iri papo iri kunyorwa napauro kuvaroma ndeyekuti vanhu kana paine chiri kutsvakwa nevanhu mukati menyika nhasi its immortality inyaya yekusafa Nhasi mascientist ose ari kudevelopa zvoda developa zvese kana paine chinhu chavatadza kugadzira mukati menyika nhasi kugadzira mushini unopa munhu upenyu husingaperi. Hanzi naPauro achinyora kuvaRoma vanhu vari kutsvaka kusafa. So kutoona kuti Jehovha abvunza kuti zvino kana munhu achinge afa kuri kutsvakwa nevanhu kuti vasafe anobva atie zvino unoende pande pachapter 14 vhesi ya 14 Job chapter 14 verse ya 14. Verse ya 14. Kana munhu achinge afa. Kana munhu achinge afa. Angararama zve. Angararama zve here? Mubvunzo Job akobvunza pa verse ya 10 kuti kana munhu achinge afa anoindepi? Pa verse ya 14 akubvunza mubvunzo. Nhasi mukati menyika watenderedza musoro kuti munhu kana achinge afa vana vaMwari makanditeerera nhasi achararama futi here? Nhasi mukati menyika mune dzidziso dzakawanda dzazana nenyika. Vamwe vakutoti tichazorova guva tozomudaidza odzoka. Job ari kubvunza pano muBhaibheri kuti kana munhu achinge afa achararama futi here? Handei pavhesi ya 1 ya 14. chapter 14 verse ya 1 munhu wakazvarwa nomukadzi ndijoba ari kuiona une mazuva mashoma une mazuva mashoma azere nekutambudzika ehe vhesi ya 2 vhesi ya 2 mhm. unobuda seruva unobuda seruva ndokusvava ndokusvava unotizavo somumvuri mhm. haagari haagari vhesi ya 12 vhesi ya 12 Mhm. saizvozvo munhu unovata pasi akasimukazve akazomukizve kusvikira denga rapera havangamutswi pahope dzavo so kutoona kuti job aku akutora pfungwa dzakakosha dzakasimba zvekuti akatendedzana nepfungwa nenyaya yerufu ari kuti munhu akazvarwa nemukadzi kana paine chinhu chaainacho Hanzi une mazuva mashoma paina. So vana vamwari tichingobuda zvishoma panyaya yerufu regai ndikuudzei. Kunyange mukazvikudza nemari dzamuinadzo neupfumi nezvimwe zvose, Bhaibheri riri kuti mune mazuva mashoma. Kunyange ukavenga hama yako, ungatomuvenga hako asi chekukudza ndechekuti une mazuva mashoma ekumuvenga. Toonani kuti umude nekuti mazuva auinawo panyika mashoma. Jobho haasi kuti mashoma bedzi, ari kuendera mberi achiti ari mashoma kudaro hanzi azere nekutambudzika. Kana paine chinhu chisina kuvanzika nhasi munyika, noti muZimbabwe chete, noti muAfrica chete, mazuva atiinawo ane kutambudzika kukuru. Nhasi nyika, nyika zhinji dziri pamalockdown. Recently vana Australia vakatoisa nyika yose pa total lockdown nenyaya yeCovid. Vana Germany vakaisa pa total lockdown nenyaya yeCovid. Muno muZimbabwe tine edu ma lockdown. Otozwa nzi nguva dzakati shona nguva dzakati hadzibvumi dziko. Kutambura kuri kuitika mukati medzinyika vatungamiri vedzinyika vari kutsvaka ma solutions kuti tingabuda sei matambudziko. Hanzi na Job mazuva emunhu azere nekutambudzika. Job obva atiye munhu kana achinge afa hanzi unovata hake. haangamutswizve so vana mwari dai ndikudze pfungwa dzazara mukati menyika dzekuti munhu akafa anoenda kudenga munhu akafa anoenda kuparadhiso anoenda kupi hapana pazvakanyorwa mubhaibheri shoko ramwari dai tainga tsvaka nhasi mukati mebhaibheri kana aripo munhu ane vhesi raainaro roratidza kuti munhu akafa paanofa anotokwira kubva aenda kudenga tokumbira uye natomborionawo nekuti mukati mebhaibheri bhaibheri kutsa kuti kana achinge afa Hanzi anorara haamukizve. Mukaenda pana Mabasa Apostles chapter 2, ati timbobata one umwe weshamwari dzaJesu. Tinzwe kuti ari kunzi kudii? Chapter 2 verse 29. Verse ya 29. Mabasa Apostles 2:29. Varume hama, Varume hama, ndikakuudzai pachena nezvatateguru ndizva Dhavhidhi Mm. kuti vakafa vakavigwa, kuti akafa uyo akavigwa hwawo huri pakati pedu huri pakati pedu kusvikira nhasi. kusvikira nanhasi. Ndi- Ndiri uyo ari kunyora kuna Mabasa Apostles ari kuti kana pane chinhu chatokudza dhavhidhi chaiye mukati mebhaibheri anotonzi heis a man after god's own heart hanzi munhu anga atoripa pedyo pedyo nehana yamwari asi luku achinoa kuti dhavhidhi paakatofa akavigwa kunyange pataimu yakazonyorwa babhuku ramabasa aposto hanzi dhavhidhi gwero gwake hwanga uchiri pane rino pasi which means david nekunyange neushamwari hwaanga ainawo namwari haana kudenga kwaakaenda So ndinoshamisika nhasi vana vaMwari padzindufu ndinoziva kuti panguva dzekuchema vanhu ndinorwadziwa. So tinonyaradzana kuti chiregai kuchema atoenda kudenga, chiregai kuchema munomutadzisa kufamba zvakanaka. Haisi dzidziso yeshoko raMwari. Dhavhidhi chaiye chaiye kunzi paakatofa akavigwa kunyange nanhasi guva reDhavhidhi chiri pakadai. Vhesi 34 iri kuti kudii? Vhesi ya 34. Eh. Nokuti David haana kukwira kudenga asi kungoti amene eh. Ishe wakati kuna She wangu eh. gara kurudyi rwangu. Eh. Vhesi 35. Chimira ipa. Hanzi pana vana Luke ashinyora. Hanzi David kunyange anga ari shamwari ya Mwari haana kukwira kuenda kudenga. Haana kunyange isu vana vaMwari nhasi tikaita shamwari dzaMwari mukati mekunamata kunyange tikafa hatikwiri kuenda kudenga parufu. Hapana dzidziso yakadaro muBhaibheri. Regai timhanye nekuda kwenguva. John chapter 11. Timboona imwe shamwari yaJesu. Vhesi ya 43 na 44. 43. Vhesi ya 43. Wakati areva izvozvo, ndiJesu akutaura parufu rwaRazaro. Akadanidzira nenzwi guru akati, mm. Razaro, buda, buda. Mm -hmm. Vhesi 44 wakanga afa akabuda mhm. akapombwa makumbo nemavoko nemicheka yobvira pano tiri kuona imwe shamwari yajesu yainzi razaro inoti yafa hanzvadzi dzarazaro vanamariya namarita vanodaidza kuti jesu uyai shamwari iri kurwara jesu haaendi anotaura pane imwe nhambo kuvadzidza kuti razaro unorwara Tichaenda hedu kunomuona. Razaro afa mukaenda pavhesi ya11 kusvika pa14 hatichaiverengi. Jesu anoti kuvadzidzi vake, Razaro shamwari yedu pavhesi ya11, John 11:11. Anoti Razaro shamwari yedu yavata. Vadzidzi vake obva vati kuna Jesu vachitaura kusvika pavhesi ya14. Vanoti amwari, ah, zvino kana Razaro akavata, uchamuka hake. Jesu anobva azona kuti havana kunzwisa chirabwa anobva ati aiwa Razaro shamwari yedu yafa Which means kuna Jesu Lazaro anga akavata asi vadzidzi vaJesu havana kunzwisa chirahwo ichi. So tinoona kuti Bhaibheri rinodzidzisa kuti munhu akafa akafanana nemunhu akarara. Ndio dzidziso iri mukati meBhaibheri iri kubuditswa nemavhesi ari panapa. Mukaenda kuna John chapter 11 verse 11 to 14 inobuditsa pfungwa iyoyo. Jesu anozoti papera mazuva 4 anoenda kuBhetania kwaigara Lazaro. Atovigwa Razaro ane 4 days ari muguva anosvika. Jesu kuratidza kuti Razaro haana kudenga kwaanga aenda. Anosvika paguva raRazaro anoti Razaro buda. Ndinotenda kuti dai Jesu aiziva kuti Razaro akwira kudenga sezvo Jesu anga ari Mwari aigona kuti Razaro buruka. Jesu haasi kuti Razaro buruka, ari kuti Razaro ita sei nhai? Buda. Which means Razaro anga ari mubwiro. So hama dzinodikana, ndinokuudzai nhasi, hakuna kunyange munhu akafa ari mufundisi wechechi, ari mukuru wechechi, kunyange akafa ari shamwari yaJesu, hakuna kudenga kwaanoenda parufu.

So vana vaMwari tichitarisa panyaya yekuti munhu akafa akamira sei kunyange muka kunyange mai vako wanga uchivada zvakadii pavanofa nyange ukavatengera casket rinodhura sei kunyange vakavigwa vari mundege kunyange vakavigwa vari mumota bhaibheri riri kuti havana chavachaziva so vakanditena sergai ndikuudze pachinbo chekuti wawaita maresources parufu wosirai maresources vabereki venyu vachiri vapenyu Wose mari dzose dzama dzenyu dzichiri kurarama nekuti kana vachinge vafa kunenge mukazouya kunenge mukauya kubva kwamuri kumhiri kwemakungwa nekunyika dzose kwamuri nemazimari mugotenga chikafu mugotenga mugohaya mota mugohaya mota mahayesi mahayesi anodhura zvitori nani kuti nhasi mai vachirwara vahayire doctor anokwanisa kuvarapa nekuti kana mai vachinge vazofa kana baba vachinge vazofa hanzi hapana chavachazi ndodzidziso yebhaibheri kunyange muka ndotoshamisika ivi vamwe vanonamata mwari vavo makristu chaiwo panhamo ona maitobhaibhisa chitunha mukofini vamwe vachitokisa chitunha asi ari mbinyonga usingamukisi bhaibheri kuti kunyange ukamukisa afa haana chaachaziva musanyengerwa vana vamwari Regai timhanye pavhesi ride kupedzisira pana vaTesalonika vekutanga chapter 4 tinzwe Pauro achisamaraiza achi, achi nyaya yerufu pana vaTesalonika vekutanga chapter 4 vhesi ya 16 kusvika pa 18 vhesi 16 vhesi ya 16 nekuti ichaamene uchaburuka uchaburuka kubva kudenga nekudanidzira nekudanidzira zvinomutuma mukuru ehe nehwamanda yamwari nehwamandayamwariakristu vachatanga kumuka zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo makore mhm. kuti tichengamidze ishe mudenga naizvozvo tichave nashe nguva dzose naizvozvo nyaradzanai nemashoko regai ndikudze kana paine akanditera achazonoparidza parufu kana paine vhesi raunganyaradza vanhu naro parufu ndivatosviraika kutanga chapter 4 vhesi ya 16 to 18 Musanyaradzana vana vaMwari nenhema dzekuti munhu atoenda kudenga. Hakuna kudenga kwaenda. Kana paine chinhu chatonyaradzana nacho ndechekuti takamirira kudzoka kwaJesu. Apo vakafa vari mumakuva vachatanga kumuka vaitenda muna Kristu votorwa pamwe chete nesu vanenge vari vapenyu panguva iyoyo tosangana naIshe tichivamidzana nayo makore. Munamato wangu pamasikati ano muchidzidzo chatadzidza chino kuti musanyengerwa vana vamwari hongu toziva kuti kufirwa kunorwadza kurasikirwa nemudikani kunorwadza asi chandiri kuzivisa ndechekuti hakuna kudenga kunoenda kunyange dhavhidhi akatomirirawo zuva rakanyorwa napauro kuvatesaronika dhavhidhi chai akatomirira kudzoka kwajesu kunyange vese vatinoziva vari mubhaibheri vanga vaine mbiri yekuita zvakanaka vakatomirira zuva rekudzoka kwamuponesi kristu jesu Tipesa chidzidzo chedu munamato wako here masikati ano kuti Mwari, kunyange ini ndikafa nhasi, ndiri kudawo kuzumuka pakanyorwa pana vaTesaronika kuti parumuko rwekutanga tizochingamidzana naIshe mumakore. Kunyange Jesu akauya ndiri mupenyu munamato wanguwo kuti ndizobatana neavo vanenge vamuka tichichingamidzana naIshe mumakore. Achangokusiyirai hama dzinodikana, kunyange muchinge mazorwadziwa padzirufu nepamwe pose, zivai kuti kudenga hakuendi munhu panguva yerufu. Tichaenda kudenga panguva yatiri kutaura apo Jesu Kristu anouya. Munamato wako here kuti Jesu, ndiri kudawo kuzokumbana nemi makore pamutsva wenyu? Kana kuti munamato wako, sumudza ruoko iko zvino apo taakupinda panguva yekunamata tichizvi komita mukati memaoko aMwari kuti Mwari cherechedzai sarudzo yatiri kuita pamasikati ano kuti kana paine zvatinongoita mwari tiregererei mutiverengewo pakati peavo vanoita kuda kwenyu kuti pamusi vamuchauya tizovawo pakati pevachaponeswa kana munamato wako surudza ruoko rwako pamasikati ano tipinde panguva yekunamata ngatinamatei mwari baba vedu vanodikanwa vari kumusha wakumusoro kudenga tinokutendai maisa pacheno chakavanzika cheshoko renyu muchitizivisa mwari kuti kunyange tikarwadziwa nerufu ngatitendei pakudzoka kwenyu kwechipiri kuti ndo pachapukutwa masodzi edu uyezve ndo patichakumbana nyama dzedu mumakore tasumudza maoko edu pamasikata kuti tishuvirawo mwari kuti kunyange isu tikafa musati mauya oro kunyange mukauya mwari tisati tafa munamato wedu kuti tikumbane nemi makore pamusi wamuchauya Jehovha chisimbisai sarudzo yataita pamasikati ano muchidzidzo chino, kuti kana Mwari zvichibvira mukotse sarudzo dzedu mukati meruoko rwenyu, mutisimbise mumatambudziko epane rino pasi. Muzita raJesu tinonamata. Amen.